וואס איז דאס דא? זעקסטע קאפיטל? קינדער שפיל. א זעלטענע ליבע צווישן צוויי פרויען. פריער, מיידלווייז, האבן זיי זיך גארנישט געקענט. דאס הייסט, וויסן האבן זיי דווקא געוואוסט איינער פון דער אנדערע, פאבעלע, ווען רבי לייבצעס האט געוואוסט אז ביי בערצי וויין שענקער איז דא א טאכטער א גראבע מויד וואס קען זיך מיט אלע שקרים פון איר פאטער'ס וויין שענק און נעמט צו געלט אום שבת און גיט אויסגאבע אום שבת און איז שוין אנגעשטאפט מיט יארן און איז שיין ווי מיינע צרות און נאך און נאך און מלכה בערצעס האט געהערט אז ביי רב לייפצער, ר' פנחס'ל, איז דא א טעכטער'ל, א קליינס און א גרינס, קוים וואס עס רעדט בייז גיי א טשערקע, קוקט נישט גלייך אויף קיין מאנסבל, און גייט אויס נאך אלע שניידער יונגעלעך, און נאך און נאך. ערשט דעמאלט האבן זיי זיך אנגעקוקט רעכט בשעת זיי זענען געווארן כלות פון איין שטאט. דעמאלס האבן זיי זיך גוט באטראכט פון קאפ ביז די פיס, איינער האט געוואוסט וויפיל קליידעלעך און וואס פאר א שאלעכל די אנדערע האט? און וויפיל ארשין בלאנדן זי האט זיך געקויפט? און וואס פאר א מתנות דעם חתן האט איר געשיקט? און ביידע האבן זיי געטראגן גלייכע שמערצן. מלכה האט מקנא געווען טייבעלען אויף דעם טייערעם ברויש מיט די אוירינגלעך וואס איר רייכע מחותן האט איר געשיקט, און טאבעלע האט שיער נישט געפלאצט קוקנדיג אויף מלכה'ס סאמעטענעם בארנוס מיט שליאמעס וואס בערצי וויינשענקער האט איר געמאכט צו די חתונה. ערשט נאך די חתונה אז זיי זענען זיך צונויפגעקומען צוזאמען מיט זייערע מאנען, וועלכע האבן זיך געמאכט גאנצע אפטע וויזיטן ווי אלטע חברים, ערשט דעמאלס האבן זיך די דאזיגע צוויי יונגע ווייבעלעך באקענט פערזענליך, און אך! ווי ליבליך, ווי פריינטליך זיי האבן זיך צורעדט צווישן זיך, קנאקנדיג די ניסלעך און פארטרינקענדיג מיט קאלט וואסער און מיט אלערליי איינגעמאכטסן ווי עס פירט זיך ביי אונז. עס האט זיך זיי אויסגעוויזן אז זיי קענען זיך שוין פון הונדערט יאר, און פון וואס האבן זיי נישט איבערגעשמועסט אין דעם ערשטן מאל? די קאסטנס מיט די שאפעס האבן זיך געעפנט, אלע מלבישים זענען אנגעמאסטן געווארן, אפילו די טיכלעך פון די קישנס. אפילו דאס גרעט איז ארויס אויף דער צענע, און דאס אנקוועלן מיט די שמחה איז גאר נישט צום באשרייבן, און זייערע מענער, מאטל מיט מיירען, זענען געוויינטלעך געזעצן אין א באזונדערען חדר, און האבן זיך, ווי די שטייגער איז ביי יונגע איידעמס, געשפּילט אין שאַך ביז זייגער צוועלף אין דער נאַכט, און אַז זיי האָבן זיך שוין אָפּגעזעגנט און געקליבן זיך גיין אַהיים, זענען זייערע ווייבלעך נאָך אַלץ געזעסן אײַנגעלעבט איינער אין דער אַנדערע און האָבן געהאַלטן פּונקט אין מיטן אַן אינטערעסאַנטן שמועס, ווי אַזוי זי, מלכה, האָט דאָס ערשטע מאָל גערעדט מיט איר חתן און ווי אַזוי זי, טײַבעלע, האט זיך געפירט מיט איר מאן באלד נאך די חתונה. אהיים, אהיים, שוין צייט אהיים, האבן די מענער זיי אנגעהויבן אונטערצוטרייבן. אט באלד, אט באלד, האבן די ווייבער געענטפערט, גארנישט געקענט זיך אפרייסן איינער פון דעם צווייטן. לאז שוין איבער אויף נאכאמאל, האבן די מענער געזאגט מיט א געלעכטער. זע נאר ווי זיי זעצן די נשמה, האָבן די װײַבער געענטפֿערט, אױף מיט אַ געלעכטער, און האָבן זיך בײַם געזעגענען אַזױ שטאַרק געקושט, גלײַך װי זײ װאָלטן זיך אָפּגעטײלט, אָפּגעזעגנט אױף אײביק. קומענדיק אַהײם און אַרײַן לײגנדיק זיך אין בעט אַרײַן, האָט טײַבעלע געזאָגט צו מאירן, מע זאָגט, אַז פֿון אַ חזירשן עק קאָן מען קײן שטרײַבל נישט מאַכן. מען זאגט אז פון א חזר'שן שוואנץ אדער עק קען מען קיין שטריימל נישט מאכן. פארט בערטשעס א טאכטער. ביי מיין טאטן וואלט שוין א קינד נישט גערעדט אזעלכע מיעסע גראבע ווערטער. פארט בערטשעס א טאכטער. ביי מיין טאטן וואלט שוין א קינד נישט גערעדט אזעלכע מיעסע גראבע ווערטער. און ווי געפעלט דיר אביסל ווי זי האט זיך עס צעלייגט מיט אירע שמאטעס, כ'לעב מאטל איז שוין אסאך לייטישער פון איר, כאטש ער ציטערט אזוי איבער איר. איך ווייס נישט וואס האט ער אין איר אזעלכעס דערזען וואס ער פאטקעוועט אזוי ארום איר, אין די דאָזיקע מינוט האָט זיך מאַלקע צעגאָסן פֿאַר געלעכטער, ליגנדיק בײַ זיך אין בעט, כאַ-כאַ-כאַ! װי אַ סאָראָקע אױף אַ חזיר! כאַ-כאַ! און װאָס פֿאַר אַ באָלװאַן ער איז, יאַרעמע דער סטראָזש! כאַ-כאַ-כאַ! פּאָלאָזשים, איך בין אים נישט מקנא! זי איז אויך נישט כשר פון א שלאק, א סחורה. איך האב געהערט פון איר נאך מיידלווייז אז זי שלעפט די דינסטן ביי די צעפ. דערפאר אבער גייט זי מיט צוויי צוויעקעס אין די אויערן, און זיי פאסן איר ווי מיינע ווייטיקן. וויסט עפעס א מיידן מאטל אויף זיינע ליפן, הא הא הא. און זי קוועלט נאך אן. פון אים, און זי קוועלט נאך אן פון אים.